Безгә күп кенә аятьләрдә үзенең хикмәти аятьләрендә безгә өйрәтә, тормыштагы булган вакыйгаларга, сорауларга җавап биреп. Аллаһ Субханаһу вә Тәгалә Пәйгамбәр салләллаһу алейһи вә сәлләмне пәйгамбәр буларак җибәргәндә, Пәйгамбәребез салләллаһу алейһи вә сәлләмгә даими бер сорау бирәләр иде.

Сорыйлар иде Пәйгамбәребез салләллаһу аләйһи вә сәлләмнән Мәккә мөшрикләре, Кайчан инде ул син вәгъдә кылган, Раббың вәгъдә кылган кыямәт көне кайчан булыр инде? Әйдә, әгәр дә син дөрес сөйләүчеләрдән булсаң, син безгә аны китереп кара.

Кайчан булыр микән бу кыямәт көне, син сөйләгән? Әгәр дә без игътибар итеп карасак, без яратып укыган Тәбәрәк сүрәсендә дә, без яратып укыган Ясин сүрәсендә дә җавап бар. Тәбәрәк сүрәсенә генә карасак, Аллаһ Тәгалә әйтә: "Кул иннамал илму индаллаһ ва иннама ана назирун мубин". Әйт, ул гыйлем Аллаһта гына. Аллаһ кына белә кайчан кыямәт җитүен, Аллаһ кына белә кайчан кыямәт кубуын. Мин белмимен, мин фәкать үгетләүче, мин фәкать нәзир, җәннәт белән шатландыручы, җәһәннәм белән куркытучы бер пәйгамбәр, Аллаһның бер колы. Шуңа күрә, мөхтәрәм газиз кардәшләрем, бу сорауны бүгенге көнгә кадәр бирәләр. Кайчан кыямәт җитә, каянчан кыямәт җитә дип, даими рәвештә хәзрәтләрдән дә сорыйлар. Ләкин, мөхтәрәм газиз кардәшләрем, Аллаһ кына белә аны кайчан җитәсен. Коръәни Кәримдә Аллаһ Тәгалә безгә аны Бәян итте, күрсәтте, бу сорауны бирмәгез дип. Хәзер инде бүгенге көндә нинди генә сихерчеләр, нинди генә экстрасенслар, нинди генә вангалар юк, кыямәт көне инде шул вакытта җитә дип. Ләкин иннамәл илму индаллаһ, бу гыйлем Аллаһ кулында. Без аны әйтә алмыйбыз. Кайчан киләсен? Ләкин кыямәт килүенең бар галәмәтләре, бар галәмәтләре, бар кеше галәмәтләр, уртанчы һәм олы галәмәтләр, кеше галәмәтләр үтте, уртанчы галәмәтләр бара бүгенге көндә. Вакытның тизәюе, әти-әнигә итагать итмәүләре балаларның, мөселманнар арасында булган ыгы-зыгы, зинаның таралуы һәм башкалар һәм башкалар эчкечелекнең таралуы, сугышларның күбәюе барысы да кечкенә менә шушы уртанчы галәмәтләр, барысы да кыямәткә якынайтучы галәмәтләр бу җәмәгать.

Хәерлек, мөэмин бәндәләрнең күңелләрендә тузан бөртеге хәтлек кенә булган иманлы бәндәләрнең күңелләрен Аллаһ Тәгалә кечкенә һәм җиңел җил белән аларның җаннарын алачак.

Коръәни Кәрим безнең кулыбызда булганда, әле кыямәткә ерак дип әйтә алмыйбыз да, әмма ләкин ул якын, без Коръәнне укый алабыз, димәк, әле кыямәткә вакыт бар. Коръәни Кәрим югалса, җәмәгать, кыямәткә әз калачак. Шуңа күрә, мөхтәрәм газиз кардәшләрем, Аллаһ Субхана уә Тәгалә, Кыямәт җитер алдыннан хакыйкый мөэминнәрнең иманы тузан бөртеге хәтлек кенә булган бәндәләрне шушы куркыныч кыямәтнең дәһшәтләрен күрүдән саклар икән. Куркыныч кыямәтне күрүдән саклар икән. Аларны җиңел җил белән җаннарын алыр.

күтәреп тора икән бүгенге көнгә кадәр. Һәм Аллаһ Тәгаләнең әмерен генә көтеп тора. Аллаһ Тәгалә шул сурга үр дип әйткәч, Аллаһ Тәгалә әйтә нәрсә ди? Фасаика ман фис самавати ва ман фил ард. Җир йөзендәге һәм күктә булган һәр нәрсә халәк булачак. Хәр нәрсә халәк булачак. Шуннан җәмәгать җирләр һәм күкләр өскә аска килеп, хәрәп булып бер нәрсә калмаганда Аллаһ субхана ва тааля сорар икән, әле Аллаһ тәгалә әйтте, илля мәңшә Аллаһ, М Аллаһ теләгән бәндәләр генә исән калыр. Шул кайбер галимнәр әйтәләр, шул исән калучы бәндәләр арасында үлем фәрештәсе дә булачак. Үлем фәрештәсеннән Аллаһ Тәгалә сорый икән. Бармы икән тагын исән калган җаннар ди.

Шуннан соң Раббыбыз әйтер, Эй, Газраил, я мәләкәл-мәүт, үлем фәрештәсе, калдымы тагын бер исән җан иясе, калды Микаил, Исрафил һәм мин. Шунда Аллаһ Тәгалә әйтер, Микаилнең җанын ал ди. Әле моңа кадәр фәрештәләр Раббыбыздан сорадылар,

Һәр җан иясе үлемне татып карыячак, дигәч, фәрештәләр әйтте, бит без, без бит гади җаннар гына түгел, без бит фәрештәләр. Шунда Раббыбыз әйтә, Күлләмән алейһа фән, хәр җир йөзендә булган хәр зат, хәр җан, хәр бер бөртек халәк булачак. Хәр берсе фани бетәчәк.

Раббыбыз пакь булды һәрнәрсәдән. Хәййун лә ямут! Ул тере, үлмәячәк беркайчан да. Шунда Аллаһ Тәгалә кире кайта сорауга. Эй, үлем фәрештәсе, калдымы тагын бер? Исрафил гына калды, ди. Исрафил гына калды, аның да җанын ал, ди. Исрафилин җанын алгач, Аллаһ Тәгалә тагын сорау бирә бит, тагын калдымы, ди. Мин генә калдым, ди. Раббым, мин генә калдым, ди. Ул әйтә, мут, я мәләкәл мәут, эй, үлем фәрештәсе, үл! Шунда ук Аллаһ каршында вафат була. Ләкин җаннары бит исән. Шунда үлем фәрештәсе әйтә, "Эй, бу үлем ачысы бик авыр икән, белгән булсам, Белгән булсам, гомер буе Раббымнан истигъфар кылып сорар идем, бәндәләргә авырлык китергәнем өчен, ди. Җан бирү процессы бик авыр, җәмәгать. Җан биргән вакытта Аллаһ Тәгалә күрсәтә бөтен тормышыңны. Нәрсә кылдың син? Тумышыңнан алып, үлемеңә кадәр бер секунд эчендә бөтен тормышыңны күрсәтә. Шунда үзеңә бәя куясың син. Кем икәнеңне хакыйкатьтә? Кем син? Хакыйкатьтә кем? Нәрсә эшләдең? Җан чыккан процесс җәмәгать ул бөтен тешләрне апни уколсыз алу шикеллек дип әйтәләр инде галимнәр. Әмма ләкин җәмәгать ул кәферләргә кагыла, кәферләргә кагылса да, ул бит дөнья, менә бу дөньяви авырту белән генә тәни тигезләгәннәр. Ләкин Аллаһ Тәгаләнең газабын без белмибез. Хәтта пәйгамбәрләр дә әйтәләр иде, безнең пәйгамбәребез дә әйтәләр иде, Вә иннә лил-мәүти сәкәрат, үлемнең ачысы бар, авырлыгы бар. Һәм бер пәйгамбәр дә кире кайтып, яңадан үлемне татып карарга теләмәде. Пәйгамбәрләр, җәмәгать! Без гади халык җаныбызны биргәндә ничек бирербез микән? Хәлебез авырый башлагач, авырта башлагач, Бигрәк тә куркыныч авырулар белән авырый башлагач, кычкырабыз, акырабыз. Әле, Алла сакласын, кайберләре иманнан да борылып китергә мөмкин. Иманы зәгыйфьләнеп. Аллаһ мине яратмый икән дип. Кемнең гыйлеме булмаган? Ә монда, җәмәгать, процесс бик куркыныч. Аллаһ Субхана ва Тәгалә һәр нәрсәнең хәләк булганын күргәч, әйтер. Җиргә карап, дөньяга карап әйтер. Я дөнья, эй дөнья ди. Айна

Кая синең зур-зур кешеләрең? Хакыйкатьтә бу хадис килә. Сахих хадистә килә бу риваят. Шунда бер җан иясе җавап бирсенме? Кем җавап бирә шунда? Сезме, безме? Бер кеше дә җавап бирми. Лиманил мулку лилла, дип Аллаһ Тәгалә әйтер. Кемгә бүген патшалык тиеш? Кем бүген хуҗа? Бер кеше дә, бер җан иясе дә җавап бирә алмагач, Аллаһ Тәгалә әйтә, Лилләһил вахидил каһһар. Аллаһка тиеш бөтен патшалык. Уйлап карагыз, җир аска өскә килгән, руины, руины, бер нәрсә юк. Бер җан иясе дә юк. Аллаһ үзе генә. Кырк ел буе җир шундый хәлдә калачак. Кырк ел буе яңгыр явачак, махсус яңгыр, тәннәребезне үстерә торган. Шуннан соң Аллаһ Тәгалә терелтер икән яңадан беренче булып кемне? Исрафилне. Һәм әйтер яңадан сурга өр. Сурга өргәч, кешеләр үзләренең каберләреннән тора башларлар. Алар бик күп булырлар. Тирә-якта миллиардлаган халык Адәм галәйһиссәламнан алып соңгы кешегә кадәр терләшәк. Җеннәр, хайваннар, ерткыч хайваннар да яныбызда гына йөрәшәк, ләкин без аны Куркмаячакбыз. Кыямәтнең дәһшәтен күргәч, без хәтта шушы хайваннан да куркмыйбыз. Янында синең арслан йөри, син аңа карамыйсың да. Төрле кыяфәтсез җан ияләре, җеннәр, шайтаннар барсын да күрәчәксең. Шунда китерерләр бер кылны, җәмәгать, бер кылны китерерләр. Гомере буе гынах кылган. Рәнҗеткән, начар сүзләр сөйләгән, урлаган, талаган. Аллаһ Тәгалә әйтеп китерер икән мизан, висы. Фәрештәләргә әйтер икән. Китерегез моның гамәлләрен, дип. 99 китап китерәләр. Бу дөрес хадисләрдән килгән риваятлар, җәмәгать. 99 китап китерәләр. Уйлап карагыз. Һәр китабы гынахы турында гына сүз бара. Бөтен китаплары гынах. Бер изгелеге юк. Аллаһ Тәгалә сорар бу бәндәдән, Мин сиңа золым кылдыммы? Юк, йа Раббым, ди. Фәрештәләр синең гамәлләреңне язып бардылар. Алар сиңа золым кылдылармы? Юк. Синең шул кадәр гөнаһыңны кара. Бу кеше бит инде аңлый, булды, җәһәннәм миңа, бетте. Шул кадәр гөнаһыңа бер булса да изгелегең бармы соң? дип сорый. Юк дип әйтә. Шунда Аллаһ Тәгалә әйтер икән фәрештәләргә, карагыз әле, изгелегеннән бер генә изгелеге бар микән? Китерәләр кечкенә генә кагаз. Кечкенә генә кәгазь. Ул кәгазьдә язылган булга түбәндәге сүзләр, ул сүзләр аны коткарачак. Беләсезме нинди сүзләр? Лә иләһә илляллаһ Мухаммадур Расулуллаһ. Үлчәүнең икенче ягына куюрлар 99 китаплары тузанга әйләнеп югалыр икән. Ни өчен бер лә иләһә иллаллах шундый зур тәэсир ясады микән? Чөнки ул көннәрдән бер көнне мәчеткә килеп, ихлас күңелдән Аллаһ Тәгаләгә иман китереп, җылап, ихлас күңелдән лә иләһә иллаллах дип әйткән.

Икенче бер хадиста килә, Дахаләл җәннә. Хишчексез җәннәткә керер диде. Шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, менә шушы бүгенге вәгазьдән соң без шушы кыямәткә әзерләнәбезме дигән сорау туа. Әзерләнәбез, без әзерме ул көнгә? Без гафу үтендекме рәнҗеткән кешедән? Әниебездән, туганыбыздан, кардәшебездән? Аллаһ белән бәндә арасында булган гөнаһ әле Аллаһ кичерергә мөмкин. Я Раббым, мин анда мисал өчен дип әйтик, сүгендем дип. Яки хәмер эчтем дип. Аллаһ кичергә мөмкин. Әмма син кешенең хакын тигән булсаң, урлаган булсаң, сүккән булсаң, нахакка рәнҗеткән булсаң, Аллаһ сине кичерми, аннан гафу сорамыйча. Хәм кыямәт көнендә банкротка төшә шул кеше ди пәйгамбәребез. Кем ди, күп гамәлләре, изгелекләре күп булыр. Намазлары 50 ел укыган намаз, тәхарәтләр, тәхәҗҗүдләр, хаҗлар, зәкәтләр күп булыр. Банкрот булачак ул. Ни өчен? Чөнки кешенең хакын урлаган, кешегә суккан. Аңа бөтен изгелекне күчерегез, дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Моннан да зур банкрот бармы? Гомер буе хезмәт иттегез, гомер буе намаз укыдыгыз, бер кешенең хакын урлаганга, бер кешегә суккан аркасында, гайбәтен саткан аркасында бер секунд эчендә бөтен изгелекне югалттык та куйдык. Кирәк бул безгә.